Nilqgħukom lura hawnhekk fl-appartament tagħna fejn kif għedtilkom diġà ħa nlaqqagħkom mill-ewwel mal-ewwel żewġ mistednin li għandna hawnhekk fl-appartament tagħna fejn miegħi għandi lill-Onorevoli Silvia Schembri kif ukoll għandna lil Andrea Penza. Kif intom ħbieb l-ewwel nett? Mhux ħażin, sperajt. Kellkom Easter tajjeb?
It-temp ippermetta ħafna, ġifieri żgur anke li kienet li kienet anke ġurnata sabiħa. Naħseb is-sena wieħed Mill-isbaħ l-istess bħala temp. Vera, vera, kien temp sabiħ. Considering li l-ġimgħa temp ma kienx daqshekk eh, sabiħ, ġifieri l-ħadd imbagħad ħareġ vera sabiħ u n-nies. Jiena li ma nafx, Silvio, jekk dik kienet ix-xitwa u din hija r-rebbija, ma nafx mġej fis-sajf. Vera? Ekku, ekku. Minix qed nikkomplendi, assolutament ċex, jiena bniedem li nħobb ħafna ehm, is-sajf, però ovvjament dawn huma kollha effetti li mhumiex daqshekk effetti sbieħ li qegħdin naraw ma' Jien ma tantx nifhem fl-irwiegel, però min jifhem fl-irwiegel qed jgħid li għal Lulju Awwissu ħajkonna x-xita, ġifieri. Marċi niżillek il-burdata.
Mela, Silvio, ħankun qed nitkellmu fuq il-Responsible Gaming Foundation kif konna qegħdin nagħmlu anka kull ġimgħa u anka nkunu qegħdin nitkellmu fuq kampanja li għaddejja bħalissa minn din l-istess fondazzjoni. Eh, Brian, kif qed tgħid inti s'issa kull ġimgħa qegħdin naraw li niltaqgħu wkoll miegħek f'dan il-programm sabiex anke telespettaturi ta' dal-programm nwassulhom il-messaġġ tal u l-ħidma wkoll ta' Responsible Gaming Foundation. Waħda mill-funzjonijiet ta' l-istess fondazzjoni qed propju li teduka u twassal messaġġ. U aħna qed nagħmlu qed nażlu li nagħmlu dan permezz ta' diversi mezzi. fosthom dik li aħna sejjaħnilha l-educational campaign, fejn grazzi għal din l-educational campaign, flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, li x'tajjeb li ngħidu li wieħed mill-fundaturi wkoll tal-Fondazzjoni huwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Allura b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni wkoll għandna persuna li qed iddur l-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollha, jiġifieri qed ngħidu l-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja kif ukoll tal-privat, qed induru l-klassijiet tal-Year Four kollha u hemmhekk grazzi għal Għall-maskot tagħna, li semmejnih Chippy wkoll, ħalli wieħed ikun relatat ma' ċipep ta' tal-logħob biex niftehmu jkun iktar. Għalek Chippy. Għalek Chippy. Konna ħadna wkoll xi eh, kummenti ta' tfal u eh, wara li tajna xi ismijiet Chippy intażel għas li kieku iktar jinstema ta' għal widna u kollu jaqbel. U fil-fatt qed induru l-iskejjel kollha u moslu messaġġ interattiv. Fil-fatt għażilna wkoll persuna eh, mill-Andre Penza li huwa persuna wkoll Hemm sejt famuż fil-media wkoll Maltija u allura t-tfal ukoll. Wiċċ familjari ħafna mat-telespettaturi. Alla kif jarawh ukoll jieħdu pjaċir li taf inti t-tfal żgħar in-nies fil-media u forsi fl-iskola jkunu l-idoli tagħhom. Allura meta persuna jwassal hekk tip ta' messaġġ, ikun jista' jasal b'mod iktar aħjar. Ekku. Andrea, inti wkoll wieħed anke mill-ko-ordinatur anke ta' dan il-proġett, però x'jiġri eżatt fil-ħin tiegħek mat-tfal?
Bażikament jkollna jissu siegħa ma' kull klassi, xi li jkunu ġi klassijiet maqudin, però idealment nagħmluhom klassi klassi biex tkun iktar. U f'din is-siegħa, apparti nagħmlu awareness, rajt fuq il-perikli kollha li jeżistu mal-logħob, aħna l-iktar li nkellmuhom fuq huwa l-logħob li jikkonċerna lilhom, all right, però nagħmlulhom anke l-logħob biex huma jitgħallmu waqt li qed jilagħbu. Hemm logħob ta' probability, per eżempju, għandna logħba partikolari tar-ross li kien jagħmilha kulħadd biex dejjem kun possibbli skont il-ħin, skont kemm kien hemm tfal. Fej aħna biex nruhom x'inhuma x'inhuma l-odds jew tal-lotterija. Tkellem inti Andrea anka fuq l-iskin ta' televiżjoni qegħdin naraw anka dawn ir-ritratti biex anka nifhmu aħjar x'qed. Nimlew borza bir-ross aħna u ngħidulhom li waħda minn daw ir-ross li aħna nisbawha kulur partikolari ħatkun ir-rossa tagħhom. Huma jippruvaw itellgħu din ir-rossa. Għax hija l-istess probabilità li inti għandek mil-lotterija. Qatt ma jgħidulhom il-lotterija, ma jgħidulhomx il-lotterija hi ħażina, ma jgħidulhomx il-. Però irridu jkunu aware li meta inti qed tieħu sehem f'lotterija, iċ-ċans li titlef huwa ħafna ikbar miċ-ċans li tirbaħ. Allura hemmhekk importanti li wieħed jilgħab b'responsabilità. Huma daw affarijiet li idealment daw jibqgħu jżommu magħhom meta jikbru. Ovvjament, kif għedtlek, inkellmuhom l-iktar fuq logħob li jikkonċerna lilhom, gadgets, diversi gadgets li t-tfal illum għandhom, u hemmhekk it-tfal ukoll iridu jibdew minn issa, iridu jibdew minn issa jilagħbu b'mod responsabbli fejn, speċjalment fejn jidħol ħin, l-ammont ta' ħin li qegħdin jitqattgħu jilagħbu, kif ukoll li mat-tip ta' logħob li qegħdin jilagħbu. Hemm insibu l-problema l-iktar l-iktar mal-boys għax il-boys jiena aktar mqarbin f'dan f'dan il-każ. Iżda dawn it-tfal x'etajiet qegħdin nitkellmu? Aħna qegħdin immorru fir-raba' sena, right, ġifieri jkunu nine, nine, ten, ten year olds, Eh, però insibu. U tfal ta' età daqshekk żgħira li huma mill-qutin minn dil-problema. Mill-qutin l jista' jkunu mill-qutin minn problema ta' xaħti għax aħna nafu li meta xaħti kollu problema ġi affettwati minn wieħed sa minn persuni oħra. Ma dik il-persuna jista' jkunu tfal, jista' jkunu. Insibu wkoll ħafna tfal pereżempju biex forsta tagħhom ma jkunux jafu li pereżempju inti ma tistax toħsem skreċent minn ticket li huwa kollu għal-logħob tal-azzard, suppost għal 18 plus, però dawn it-tfal ħafna drabi jingħataw dal-bliet biex jikxfuh. Ħafna tfal oħrajn ma jkunux jafu pereżempju li tista' tmur il-bingo ma' nana, però inti ma tistax tipparteċipa fil-bingo fejn titlagħab għall-flus. Ħafna drabi. Dawn pereżempju bħall-iscratch and win dawn, jiġifieri t-tfal ikunu qegħdin imorru hemmhekk fil-banek tal-lottu jixtru. Issa dawn mhux bilfors ikunu jmorru jixtru huma, aħna ngħallmuhom li huma jistgħux jixtru biljett la għalihom u lanqas għal xi ħaddieħor, Però jekk jiena xtrajtu u tajt it-tifel tiegħi d-dar, it-tifel ma jafx li t-tifel ħa jborrxu u jekk l-aħħar żgħat dan it-tifel jesperjenza rebħa, mhux ħa jkun kapaċi jikkonoxxi d-dimensjoni, forsi min tajulu dal-biljett ilu jipprova s-snin u qatt ma rebaħ. Jista' jkun Andrè li forsi aħna qegħdin inħajruhom aħna stess, anke lit-tfal tagħna forsi l-mod li forsi naf noħduhom il-bingo jew forsi anke nibgħatuhom jixtru dawn il-biljetti. Naħseb li nkunu qegħdin anke nnibbtu dik il-ħajra. Pereżempju, ikollna tfal li jgħidulna li jipparteċipaw mal-parents tagħhom pereżempju fl-isports betting li jgħidulhom isma' kemm taħseb li ħajġu daw. Inti bla awtomatikament ma jagħmlux biex jagħmlu ħsara tfal, però l-iskop ma jkunx dak ovvjament, però ovvjament jista' bħal meta jgħidlu biex jagħżel anke n-numri tal-lotterija, fimt? Lotterija da hija logħba tal-kbar, mhux qed ngħidu lotterija ħażina, ma aħna l-kbar nafu nagħmlu vot responsabbli, però jekk dat-tifel insert għażel numru, n-numru tiegħu rebaħ, Da ħa jipprova jiġi repeti dik ir-rebħa. Verament. Għanna sabiex inżid parti xi ħaġa żgħira wkoll li t-tfal aħna mhux bil-forsi nkunu kwetti spjega Andre qed tinsemmulhom fuq il-problema li jista' jkollhom huma fuq il-gambling. Mhm. Għax kif qed inti l-probabilità li tifel tifla ta' 19 snin kollu problema ta' loppja żgħir ħafna jew inesistenti. Però l-iskop tal-programm huwa sabiex minn eta' żgħira aħna nibdew ninfurmawhom bil-problemi li jista' jkollu vizzju. Jiġifieri dan mhux vizzju biss fuq il-logħob tal-azzard, pereżempju llum il-ġurnata naqgħu dawn ukoll is-social games. Jekk qed nitkellmu wkoll fuq il-logħob li jilagħbu fuq il-kompjuter, fuq il-mobiles, fuq il-netbooks, li jekk inti tqatta' ċertu ammont ta' ħin twil u tiġi addict għal dik il-logħba, dak it-tip ta' logħob jista' eventwalment iwasslek ukoll Għal quddiem għal-logħob tal-azzard. U allura. Fatti tal-eżempju hu iktar reali fil-verità. Qed tifhimni? U allura aħna meta qed nagħmlu dawn it-tip ta' eżerċizzju mat-tfal qed nitkellmuhom bil-lingwa li jifhmu huma. Ġifieri Andre ma jmurx hemm jispjegalhom il-periklu tal-poker jew jew tal-blackjack jew tal-logħob ieħor, fhimt? Però jitkellem u waslu messaġġ b'lingwa li huma jifhmuha fuq dawn it-tip ta' logħob fuq il-probability. Fid-dinja tat-tfal. Fid-dinja tat-tfal. Fil-fatt għalhekk għamilna dak il-maskot biex il-maskot iwassal messaġġ bil-logħob. Eżempju, Waħda milli niftakar jiena fil-leaflets li jqassmu wkoll jistaqsuhom eżempju ċertu mistoqsijiet isma' huwa tajjeb li persun li inti tmur tixtri biljett lin-nanna eżempju jew tal-lottu li ħafna tfal jekk inti ma tgħidhomx isma' dak huwa ħażin ma jibdewx jirrikonoxxu però mbagħad jekk tgħidilhom li huwa ħażin u forsi persuna tgħidilha isma' mhux xtri l-biljett għalkemm li huwa legali, inti fehmni li mhux suppost jiġi però it-tfal stess ikunu jafu li qed jagħmlu xi ħaġa li mhux suppost u allura hemmhekk jirreaġixxu minn ċkunithom jibdew jirrealizzaw il-periklu li jista' joħloq jekk ovvjament il-logħob jirkibhom. Jekk hu, ħa nkompli anke fuq li qed tgħid bħalissa, x'inhuma l-akbar riskji li taħseb li t-tfal jiltaqgħu magħhom u jistgħu anke jwaqqgħuhom f'dan il-vizzju? Eħe, kif qed ngħid, illum il-ġurnata hawn ħafna gadgets, hawn ħafna aċċessibbiltà wkoll li speċjalment online ukoll, li jistgħu jwasslu sabiex it-tfal jiġu dipendenti wkoll fuq ċertu tip ta' logħob. Issa, dare game mhux bilfors ikunu logħob tal-azzard, però meta persuna tibda tilgħab, tqatta' ammont ta' ħin, tqatta' sigħat twal fuq logħba partikolari, forsi l-ewwel tkun b'xejn u mbagħad jibdew jixtru dawk id-daqsxejn in-naf ta' bonuses u premjijiet u waħda tiswa' fifty cents, u mbagħad qed tibda ddarri inti l-kultura kbar tal-logħob. U li inti tixtri u Allura, minn età żgħira, importanti li nibdew waslu dal-messaġġ u li t-tfal ikunu informati ħalli jkunu konxjament ikunu qed jagħmlu ċertu deċiżjonijiet. U s-sena li għażilna l-Year Four hija s-sena, l-istess sena li l-Gvern għażel sabiex jintroduċi s-sena tal-free iPad, tal-free tablet, tablet per child, li jagħti tablet lil kull tifel u tifla sabiex ikun jista' jitgħallem. Alla fl-istess ħin ħassejna li hija l-istess sena li hija idonja Sabiex inti wassal dan il-messaġġ u l-periklu li jista' jkun hemm ukoll f'ċertu tip ta' gadgets, f'ċertu tip ta' logħob online, eċċetera. Ekku. Andre, mill-esperjenza tiegħek u anke minn dak li joħroġ anke mill-ħin li inti anke tqatta' mat-tfal. Taħseb li hawn ħafna tfal li huma esposti għal-logħob u x'taħseb u x'jaħsbu t-tfal fuq il-logħob per se? Ivarja ħafna bejn skola u oħra, u anke bejn klassi u oħra, anke fl-istess skola bejn klassi u klassi kien hemm differenza. Ovvjament naħseb imħabba l-etajiet ukoll.
Le, l-etajiet huma kollha l-istess.
L-upbringing tagħmel differenza kbira. Ġifieri, mhux it-tfal kollha jkunu mal-parents, ċertu tfal ma jkunux mal-parents tagħhom, u dik tagħmel differenza wkoll. Immaġina. Hemm xi tfal sfortunatament anke saħansitra jkunu weħidhom. F'dak li jien weħidhom daw it-tfal ġeneralment jispiċċaw jilagħbu daw il-logħob kif qal tajjeb l-onorevoli. Illum il-logħob huwa ħafna logħob li huwa wkoll online u once li inti qed online u aħna fit-talk tagħna apparti nitkellmu fuq il-problema tal-logħob li hija kbira daqs kemm hu problema ta' droga bħalma huwa l-vizzju vizzji oħrajn bħall-alkoħol li forsi ħafna nies ma jagħmlu daqshekk. F'dawn it-talks eħe joħroġ li Hemm ċertu tfal li jidhru li huma exposed għax ikunu mill-malnutrizzjoni li nagħmlu aħna anke ma nsemmu xejn dirett, fimt? Aħna fl-ebda ħin ma nsemmu casino, fl-ebda ħsieb ma nsemmu pereżempju tip ta' logħob li jintlagħab f'casino, però dawn it-tfal ikunu jafuhom, jafu hemm tfal li jafu kollox fuq il-poker pereżempju. Il-poker hija xi ħaġa li kibret ħafna, hija logħba li kibret ħafna. Tant li norganizzaw diversi tournaments, saħansitra World Cups hawn Malta. Issa ovvjament hawn id-drawwa li ħafna, ħafna żgħażagħ speċjalment Jiltaqgħu għand xulxin, xinni li hemm xejn ħażin, però hekk kemm it-tfal jaraw għad imxa tax-xogħol għalihom hija xi ħaġa normali. Biex tilgħab anke dan il-logħob m'għandekx għalfejn li tmur il-każino. Tista' anke faċilment bil-kumdità tad-dar tiegħek. Ħafna logħob huwa available online aħna kif qed ngħidu. Mhix il-logħob is-saġġ huwa ħażin, il-logħob mhuwiex ħażin sakemm inti tilgħab b'mod responsabbli. U aħna dak li rridu ndaru f'daw it-tfal Li jekk ħanilagħbu, l-ewwel nett qatt ma nilagħbu biex nirbħu, u jew nenfasizzawha ħafna fit-talks tagħna, x'inti logħba trid iżżommha bħala entertainment, għandek nofs siegħa ċans, siegħa ċans biex tilgħab, importanti f'dik is-siegħa ċans inti tieħu pjaċir. Għax jekk inti ħa tilgħab any any game, jiġifieri tista' tkun any video game, jekk inti ħa tilgħabha biex tirbah u mhux ħa jirnexxilek tirbah, inti ħa tagħmel in-nervi, ħa tagħmel id-dwejjaq, mbagħad jibdew isarrqu t-tablet, flok tirrilassa. Allura nipprova ndaħħluhom dak il-kunċett li tkun xi tkun il-logħba, meta inti ħa tilgħab, importanti tilgħab biex tieħu pjaċir, biex tirrilassa. Jekk irbaħt, irbaħt, jekk ma rbaħtx ma ġara xejn, nerġa' nipprova. Ekku, ekku.
Silvio, il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli toffri għajnuna għal dawn it-tfal? Eh, iktar minn kwistjoni tfal biss, ma aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn tfal kbar jew aħna. Ovvjament li huma mill-qutin. Li huma mill-qutin. Il-fondazzjoni qed toffri diversi tipi ta' servizzi fosthom anke l-helpline li nerġgħu nsemmuha wieħed seba' seba' seba' li mill-ewwel ta' April ukoll ħajkun qed jiġi estiż u offrut 24 siegħa kuljum. U hemmhekk noffru għajnuna wkoll mhux dawk lin-nies li qegħdin milquta mill-vizzju tal-logħob iżda wkoll familjari, ħbieb, eċċetera. Andrea semma wkoll il-figura ta' tmienja minn nies. Ġeneralment huwa maħsub li ma' kull persuna li tkun qiegħda direttament milquta jew issofri mill-problema tal tal-azzard, problema tal-logħob biex ngħidu hekk, ikun hemm tmiem min-nies direttament jew indirettament li qed jiġu affettwati. U dan il-helpline qed juri wkoll u jaħdem ma' entitajiet oħra sabiex jgħin lil dawn in-nies ukoll ifittxu l-għajnuna, jgħidulhom x'tip ta' għajnuna wkoll hemm relatata magħha għaliex tajjeb li nsemmu li ġeneralment meta persuna tkun qed tbati mill-vizzju tal-logħob ikun hemm anke problemi oħra. Ħafna drabi naraw li jkun hemm problemi wkoll assoċjati magħhom, problemi alkoħol, droga, vjolenza domestika, nuqqas ta' xogħol. Jiġifieri waħda twassal għall-oħra. Eħe, għax ħafna drabi eżempju persuna li tkun fil-vizzju tal-logħob tibda tagħmel il-logħob bħala ċ-ċentru ta' ħajjitha. U hemmhekk tkun il-problema, ġifieri ma tibdiex tmur għax-xogħol, il-familja se titkisser għax tibda tkun nervuża ħafna, tibda tista' twassal ukoll għall-vjolenza domestika. bi frustrazzjoni mbagħad taqa' forsi fuq ix-xorb, jiġifieri waħda pass iwassal għal ieħor. U allura hemmhekk aħna għandna kuntatt ma' diversi, hemm grupp ta' nies trenjati sewwa wkoll fil-call center u għandna kuntatt ma' diversi entitajiet, dipartiment tal-gvern, dipartiment tal-knisja, għaqdiet NGOs oħrajn, sabiex għal kull problema nkunu nistgħu nindirizzaw u nwasslu l-persuna wkoll sabiex jieħdu l-għajnuna li għandhom bżonn. U allura nħeġġuhom ukoll forsi dawk in-nies li qed jisimgħuna li jafu nies oħra li għandhom problema u jixtuq jgħinuhom anke jċemplu ehm, sabiex jieħdu l-informazzjoni fuq in-numru 1777 li huwa free phone ukoll u hemmhekk ehm, mituhom l-informazzjoni anke kif jistgħu jgħinuhom, ġifieri jistgħu jibqgħu anoni minn nies. Jekk ma konfidenzjalità.
Konfidenzjalità jistgħu wkoll jekk jitu minnaħa l-oħra ituhom id-dettalji Naraw li anke il-każ jibqa' jiġi segwit, ġurnata wara ġurnata naraw li jkun hemm improvement u naraw il-każ ta' kull persuna b'mod partikolari, però kif qed tgħid tajjeb inti wkoll anke min-naħat jekk irid persuna tibqa' anonima tista' tibqa' anonima.
Andrea, taħseb li din il-kampanja qiegħda tkun effettiva u taħseb li sezzjoni waħda ħa tagħmel differenza mat-tfal?
Jekk hux sezzjoni waħda jew iktar, jiena li għal ewwel sena sort of, bdejt minn Ottubru f'dil kampanja, jekk hux se tkun effettiva ngħidlek iva għax fil-kombinazzjoni dil-ġimgħa kont kont il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u ġiet parent għadt li kelm it-tifel insomma ma raftux jien tant ara tfal. Imma insista li jiġi jkellimni insomma u hu bdiet tgħidli li l-affarijiet li L-ispeċi jednilhom da mar u qalhom il-mami u l-mami qalhom id-daddy u kellhom id-diskussjoni madwar il-mejda u l-iskop ta' dawn it-talks huma proprju dak illi għax forsi ħafna ħafna parents jaħsbu li billi jkellmu t-tfal fuq dil-problema ħa jesponuhom u din tiġri anke anke mal-heads meta nkun indilja mal-heads tal-iskejjel jien ġieli mhux kollha tax ħafna minnhom jifhmu l-problema jkun hemm oħrajn illi forsi jibżgħu li aħna ħa nesponuhom għal xi ħaġa li huma mhumiex ġa esposti għaliha. Ma naħmux li dak l-iskop tagħna, l-iskop tagħna li nitkellmu fuq dil-problema, nurhom x'inhi l-problema għax kif għedna tajjeb ħafna qabel Il-problema, ir-repercussions tal-problema tal-logħob huma kbar daqs kemm huma problemi ta' droga, problemi ta' alkoħol u vizzji l-oħrajn ukoll. L-importanti li bħala ġenituri nsibu ħin u nkellmu t-tfal fuq dawn l-affarijiet ukoll. Silvio, taħseb li din il-kampanja hija biżżejjed u anke forsi qegħdin taħsbu biex forsi testendu din il-kampanja biex forsi tilħqu aktar studenti? Eħe, li l-kampanja weħda hija biżżejjed żgur li le. Din hija parti minn kampanja sħiħa u aktar ħolistika li l-Fondazzjoni qiegħda tagħmel u beħsiebha tkompli tagħmel. L-ewwel nett tajjeb li ngħidu li din huwa ħsieb li dil-kampanja edukattiva tibqa' għaddejja kull sena. Jiġifieri s'issa, jekk mhux se żball, iltqajna lil fuq minn 2,000 student u beħsiebna jiġifieri jekk mhux se żball nilħqu lil fuq minn 3,000. Sal-aħħar tas-sena skolastika nkunu lħaqna aktar minn 3,000 student u studenta, iva. Ekku, jiġifieri sal-aħħar tas-sena skolastika nkunu lħaqna aktar minn 3,000 Ovvjament, wara s-sena skolastika jiġi l-perjodu tas-sajf. Perjodu tas-sajf u perjodu fejn Malta jsiru ħafna attivitajiet, mhm. speċjalment minn kunsill lokali, minn għaqdiet oħra. U hemmhekk allura ħsieb tagħna huwa li mbagħad il-kampanja nestenduha wkoll f'dawn l-attivitajiet. U hemmhekk għad tkun kampanja differenti. Apparti minn hekk, mbagħad għandna l-kampanja fuq skala nazzjonali. Grazzi wkoll għall-medja li qed tgħinna fosthom anke bħal programm bħal tiegħek li nkunu qed iwasslu dat tip ta' messaġġ Qegħdin aħna nkunu qed naraw kampanja fuq livell nazzjonali fejn nkunu qegħdin nagħtu l-informazzjoni forsi di darba indirizzata aktar lill-adulti, eh, indirizzata wkoll dawk in-nies li diġà qegħdin fil-problema, però mhux hekk biss, indirizzata wkoll lil dawk in-nies familjari u ħbieb li qegħdin li għandhom xi ħadd mill-qut minn dil-problema. Ġemmek għawla ħankun qegħdin naraw kampanja edukattiva fuq il-medja kollha, f'kol permezz ta' leaflets, flyers li ħakun qed jitqasmu fid-djar,

U iktar nies ifittxu l-għajnuna għal min ikollu bżonn. Ekku. Bib, jien ma baqgħli xejn ngħid nirringrazzjakom li kontu hawnhekk magħna. Grazzi ħafna. Andrea kif ukoll l-Onorevoli Silvio. X'kembri appuntament ieħor flimkien issa jkun anka għall-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu anka nitkellmu forsi anka fuq iktar kampanji u iktar informazzjoni dwar Responsible Gaming Foundation. Aħna minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi mbagħad mill-ewwel kif nitlu ħa terġgħu ssibuni hemmhekk fil-kċina Bejn hemmhekk ħa niltaqgħu ma' Leo anke ħa naraw x'ħa nkunu qegħdin nippreparaw għall-ikel illum.